Heng mite hian Lalpa insak hun tur chu a lo la thleng lo ve an ti e, tiin tin Zawlnei Haggaia kutah Lalpa thu a lo thleng a, He in hi a ram reng lai a nang ni? In chung thuah nei tea in chen hi a hun em ni? tiin. Tunah zawng sipai hote Lalpa chuan heti hian a ti, In kawng te chu chhut ngun rawh u, tam takin chhinga tlem te, in seng si, in eia in tlai si lo, in ina in kham si lo, in sina in lum chuang si lo, Inhlawhfa chuan ip pawpa thlak atan mai a hlawh a ni. Sipai hote lalpa chuan heti hian a ti, In kawngte chu chhun ngun rawh u. Tlangah kal chho ula, thing han la ula, in chu sa rawh u. Chu chu ka lawm ang a, chawi mawiin ka awm ang, lalpan a ti. Hmuh teuh in beisei a, ngai teh u, tlem te a lo ni. Ina in rawn thlen a, ka lo chhe maw va, engvang nge ni? tih hi sipai hote lalpa thu chhuak a ni. Nangni mahni in lam pan hreva in tlan haw thuai thin a, ka in chu a ram der avang a ni. Chuvang chuan van indai fim tla tur a hren sak cheu a, lei chuan rah hren sak bawk cheu a ni. Lei chungah te, tlang chungah te, buh chungah te, uain chungah te, hriat chungah te, lei atanga thil lo chhuak chungah te, mihring chungah te, ran chungah te, kut a thawh chhuah zawng zawng chungah te khua ka ti kheng a ni e. Tichuan Sealtiela fapa Zerubabela leh Jehozadaka fapa puithiam lal ber, Josua leh mi la awmchhun zawng zawng te chuan Lalpa an Pathian aw leh Lalpa an Pathianin a tih rang anga zawl nei Haggaia thu chu an bengkhawn ta a. Mite chuan Lalpa chu a hmaihmah chuan an ṭih ta a, tichuan mite hnena Lalpa thuchah hmang chuan Lalpa tirhkoh Haggaia chuan a sawi a, In hnenah ka awm a ni tih hi Lalpa thuchhuak a ni, tiin. Tin Lalpa chuan Sealtiela fapa, Judaia ram awptu, Zerubbabela rilru leh Zeruzaduka fapa, puithiam lal ber Joshua rilru leh mi la awm chhun zawng zawngte rilru chu a chawk tho ta a. Tichuan an lo kal a, sipai hote Lalpa an Pathian inah chuan hna an thawk ta a, lal darial lal kum hnihna, a thla rukna, chumi thla, ni sawmhnih leh ni linah chuan. Bunghnih. Thla sarihna, Chumi thla ni sawmhnih leh ni khatna ah Zawlnei Haggaia kutah Lalpa thu a lo thleng a. Sealtiela fapa, Judaia ram awptu Jerubabela hnenah leh Jehozadaka fapa, puithiam lal ber Josua hnenah leh mi la awm chhunte hnenah chuan heti hian sawi ta che, a ti a. He in hi a hmaah a ropui lai hmuh in chi ngah tu nge la awm? Tunah hian eng angin nge i hmuh le? In min hmuh a eng tham mah a ni lo lawm ni? O Jerubabel, tunah chuan huai takin awm rawh tih hi Lalpa thuchhuak a ni. O Puithiam lal ber Joshua, Jehozadaka fapa, nang pawh chak takin awm rawh. Tin, nang nih he rama mi zawng zawng te u, chak takin awm bawk rawh u tih hi Lalpa thuchhuak a ni. Thawk rawh u, in hnenah ka awm si a tih hi sipai hote Lalpa thuchhuak a ni. Aigupta ram atangin lo chhuah laia thu ka thlunpui chu ang khan in zingah ka thlarau a la cheng reng a ni. Hlau suh u, sipai ho te Lalpa chuan heti hian a ti si a, Vawi khat chu reilo te ah van te leh lei te leh tui finriat te leh khawmual te ka ti nghing ang. Nam tinreng ka ti nghing ang a, nam tinreng thil duh zawng te chu a lo thleng ang a, he in hi ropui naiin ka ti khat ang, sipai ho te Lalpa chuan a ti. Tangka rua hi ka ta a ni a, rangka chak hi ka ta a ni, tih hi sipai ho te Lalpa thu chhuak a ni. He in ropuina hnuhnung zawk hi a hmasa a ai khan a nasa zawk ang. Sipai hote lalpa chuan a ti. Tin, he hmunah hian remna ka thlen ang tih hi sipai hote lalpa thuchhuak a ni. Daria lalkum hnihna, thlakuana, ni sawmhnih leh ni lina ah chuan Zawlei Haggai-a kutah lalpa thu hetiang hian a lo thleng a, Sipai hote lalpa chuan heti hian a ti, Puithiam te chu dan heti hian zawt teh, Tuin emaw kawr fual hmawrah sa thianghlim fun sela, a kawr fual hmawr chuan chhang emaw thil chhum kawi emaw, uain emaw hriak emaw, eitur reng reng emaw lo khawih ta sela a thianghlim ang em? tiin Puithiam ho chuan thianghlim lovang tiin an chhang a. Tin Haggai-a chuan, Mithi ruang khawih avanga mi bawrh bangin heng thil a enga pawh hi lo khawih ta sela a bawrh bang ang em? a ti a, Puithiam te chuan, Bawrh bang ang tiin an chhang a. Tin Haggai-a chuan heti hian a chhang ta a, He mite hi chutiang tak chu an ni a, he hnam hi chutiang tak chuan ka hmaah an awm tih hi Lalpa thuchhuak a ni. An kut chhuak tinreng pawh chutiang bawk chu a ni a, chuta an thil hlan pawh chu a thianghlim lo a ni. Tun atangin nakin hnu thlengin Lalpa Biak inah lung in chher chhuan hma tun hmalam kha ngaihtuah ang chu. Khang hun lai zawng zawng khan buh teh khawng sawmhnih tling awm tak chhun khawmna mi a lo kalin sawm chauh a lo tling a, wine sawrna hmuna bur sawm nga thal chhuah tuma a lo kalin sawmhnih chauh a lo tling thin. In thawh chhuah zawng zawng-a rona te, ngetna te leh rial tein ka hrem cheu a, nimahsela ka lam min hawi chuang lo, tih hi Lalpa thuchhuah ka ni. He thlakuahna ni sawmhnih leh ni lina, Vawiinni atang hian nakin hun thlengin tun hmalam kha ngaihtuah ang che u. Lalpa biakin lungphumni atang khan ngaihtuah rawh u. A chi chu buhina a lawm em ni? Grape hrui te, theipui, kung te, pomegranate te leh olive thing te chu a la rah lo. Vawiinni atang hian mal ka sawm ang che u. Tin, Lalpa thu chu chu mithla ni sawmhnih leh ni lihnah chuan Haggai-a hnen a lo thleng nawn leh a. Hetiang hian Judaia ram awptu, Zerubabbela hnenah chuan, Sawi rawh, kei chuan lei leh van ka ti nghing thin, ram lalthlawt phah te chu ka paih thla ang a, hnamte ram chapna chu ka ti chhia ang, tawlai lirte leh a chunga chuang te chu ka ti tlu ang a, sakawrte leh a chunga chuang te chu mitin mahni u nau te khan dahin an tlu ang. Chumi ni ah chuan, Aw Zerubabbel, ka chhiahhlawh, Sealtiela fapa, ka chelh ang che, Sipaihote lalpa thuchhuak chuan a ti, Tin hmingnemna zungbun angah ka siam bawk ang che, lalpa thuchhuak chuan a ti.